א גוטן טאג חשוב'ער צוהערער. יעדער איינער קען זיין נאטור. ער האט א געוויסע געוואוינהייט. ער ווייסט וואס פאסט אים יא, וואס פאסט אים נישט. און ווען ס'קומט צו טון פאר א צווייטע איד, איז עס אלץ לויט וואס ער איז געוואוינט, לויט וואס זיין נאטור לאזט אים, לויט וואס ס'פאסט אים. אבער אמאל איז דא ווי מען רופט עס אויף ענגליש, ווען מען דארף ארויסגיין פון די קאמפארט זאון, מען דארף גיין דעם עקסטרע מייל צו טון פאר א צווייטע איד, וואס טוט מען דעמאלטס? אין די וואכדיגע פרשה פארציילט אונז די תורה אז פאר די אייבערשטער האט געשיקט די מלאכים זאלן איבערדרייען סדום, איז דער אייבערשטער מודיע געווען פאר אברהם אז ער גייט איבערדרייען סדום. זאגט די תורה, ויגש אברהם, אברהם איז צוגעגאנגען צום אייבערשטן און אנגעהויבן רעדן מיט אים אז ער זאל נישט איבערדרייען סדום. טייטש דרשה, ויגש אברהם, וואס טייטש ויגש?

און רשי פירט אויס, אזוי אויך אברהם אבינו איז צוגעגאנגען צו אלע דריי זאכן, לדבר קשות, לפיוס און לתפילה. רשי זאגט, לכל אלה נכנס אברהם, צו די אלע איז אברהם אריינגעגאנגען. אין א שיחה, געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק יט, עמוד פֿינף און פֿופֿציק, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף די רשע און געפרעגט עטליכע שאלות, אכט שאלות, וואס מ'דארף פארשטיין פונקטליך, וואס האט געקוועטשט רשע? וואס האט רשע געוואלט? וואס האט רשע מבאר געווען? און וואס זענען די לשונות וואס רשע נוצט? כ'וועל דערמאנען עטליכע פון די שאלות. די ערשטע זאך דארף מען פארשטיין, וואס האט רשי געקוועטשט דא אז רשי האט געדארפט מבאר זיין אז ויגש איז דא דריי סארטן ויגש, בפשטות ויגש אברהם, אברהם איז צוגעגאנגען צו רעדן מיטן אייבערשטן. נישט יעדע פלאץ אין די תורה און נביאים און כתובים וואו עס שטייט די ווארט ויגש דארף רשי מפרש זיין עפעס. רש י ברענגט דריי ראיות אז ויגש קען מיינען למחמה אדער לדבר קשות, לפיוס און לתפילה. פארוואס האט רש י געטראכט אז די אלע דריי זאכן איז אברהם צוגעגאנגען דערצו? ווייל אזוי טרעפט מען טאקע. קודם האט אברהם געזאגט פארן אייבערשטן האף תספה צדיק עם רשע, ער האט גערעדט שטרענג צום אייבערשטן, צו דעם ווייל דו ביסט ברוגז וועסטו הרג'נען א צדיק מיט א רשע? זעהט מען אז ער האט צוגעגאנגען לדבר קשות. דערנאך האט ער געזאגט חלילה לך מעשות כדבר הזה, ער האט כאילו גערעדט דברי פיוס צום אייבערשטן אז ס'פאסט נישט, ס'איז חילול פארן אייבערשטן אז ער זאל טון אזא זאך לעומת צדיק עם רשע. זעהט מען עס איז געגאנגען נאך די פיאות. און לתפילה, שפעטער האט ער זיך געבעטן ביים אייבערשטן הננו הואלתי לדבר, איך בעט זיך ביים אייבערשטן אז מען זאל מיך אויסהערן, איך וויל נאך רעדן עפעס. זעהט מען די אלע דריי זאכן, פארשטייט מען פארוואס רשי האט צוגעגאנגען און געדארפט מסביר זיין אז ויגש מיינט די אלע דריי זאכן. אבער פארוואס ברענגט נישט רשי די דריי ראיות? רשי ברענגט א ראיה אויף יעדע איינס פון די הגשות, פון עפעס נאך א פלאץ אין תנך, און ברענגט בכלל נישט וואס ס'שטייט דא, גלייך וויאזוי מען זעהט אז אברהם איז טאקע צוגעגאנגען צו אלע די דריי זאכן. אזוי אויך דארף מען פארשטיין, רש י פירט אויס און לכל אלה נכנס אברהם, איז קודם כל מהיכי תיתי לכל אלה נכנס אברהם? ער האט טאקע אזוי געטון, אבער ווער זאגט אז דאס איז וואס ער האט געוואלט טון? און צווייטנס וואס זאגט רשי די ווארט לכל אלה נכנס אברהם? לכאורה רשי וואלט געדארפט נוצן די זעלבע ווארט ווי די פסוק, און לכל אלה ניגש אברהם, אברהם איז צוגעגאנגען, וואס איז עפעס נכנס? נאר וואס דען וואלט אברהם צוגעגאנגען רעדן מיטן אייבערשטן נאכדעם וואס ער איז געוואר געווארן אז מען גייט איבערדרייען סדום ועמורה, וואלט געפאסט אז ויגש אברהם, אברהם איז צוגעגאנגען רעדן מיטן אייבערשטן, און דעמאלטס קען מען טאקע זאגן אז אברהם איז צוגעגאנגען, דארף נישט האבן קיין טייטש אין דעם, פשוט ויגש ער איז צוגעגאנגען, ער גייט רעדן מיטן אייבערשטן, און וועגן וואס גייט ער רעדן מיטן אייבערשטן? ער זאל נישט איבערדרייען סדום. וואס איז געווען צום סוף? ער האט גערעדט דברי קשיות, ער האט גערעדט פיאות, ער האט גערעדט תפילה. ס'איז נישט לכל אלה נכנס אברהם. אבער אז מען קוקט א פסוק פריער, זעט מען אז די ויגש קען נישט זיין אז אברהם איז צוגעגאנגען רעדן מיט'ן אייבערשטן. ס'שטייט אברהם, אז די אייבערשטער האט געקומען זאגן פאר אברהם, די אייבערשטער האט געזאגט פאר זיך, איך גיי איבערדרייען סדום ועמורה, ס'פאסט נישט איך זאל עס טון אן דעם וואס איך זאל מודיע זיין פאר אברהם, איז כביכול די אייבערשטער געקומען דאס מודיע זיין פאר אברהם. פירט די פסוק אויס ואברהם עודני עומד לפני השם, די אברהם שטייט נאך פארן אייבערשטן. ויגש אברהם. קען נישט זיין אז ויגש מיינט ער איז פשוט בגשמיות ער איז צוגעגאנגען צו רעדן מיטן אייבערשטן, ווייל ער שטייט דאך שוין דארטן. אלא מאי מוז זיין אז ויגש איז געווען א תנועה בנפש, דאס איז געווען עפעס אין זיך, ער האט זיך אוועקגעשטעלט, ער איז זיך צוגעגרייט, ער האט זיך אריינגעלייגט אין א מצב, אזוי איז ער צוגעגאנגען צום אייבערשטן רעדן, אויב אזוי אין וועלכע מצב האט ער זיך אריינגעלייגט? דערפאר ברענגט רש י פסוקים פון פארשידענע ערטער אין די תורה אז ויגש קען זיין למלחמה, וואס דאס איז דיבורים קשים, ס'קען זיין לפיוס און ס'קען זיין לתפילה, צו זאגן אז ווען אברהם אבינו איז געגאנגען רעדן צום אייבערשטן ויגש, ער איז צוגעגאנגען, איז עס געווען אלע סארטן, אלע אופנים. און וועגן דעם טאקע ברענגט נישט רש י די דריי פסוקים ווי מען זעט שפעטער ווי אזוי האט אברהם אבינו גערעדט האף תספה חלילה לך און הנני העלתי ווייל דאס איז ווי אזוי בפועל ער האט גערעדט, דאס איז נאכנישט קיין ראיה אין זיין צוגאנג צו רעדן מיטן אייבערשטן. רש י וויל ארויסברענגען נישט וויאזוי ער האט זיך בפועל ממש גערעדט מיטן אייבערשטן, נאר לכל אלה נכנס אברהם, אברהם איז אריינגעגאנגען אין דעם, ער האט זיך אריינגעלייגט אין אזא מין מצב אז ער גייט רעדן מיטן אייבערשטן, בדיבורים קשים, לפיוס און לתפילה, כדי צו ראטעווען סדום ועמורה. יעצט פארשטייט מען דעם רשי, אבער ווי דער רבי האט אלעמאל געזאגט, אין פירוש רש י איז דא א פנימיות העניון ווי ער האט דאס אנגערופן יינו של תורה אזוי ווי וויין וואס מען קוועטשט אויס פון א טרויב, איז אויך דא אין יעדע פירוש רש י איז דא די פנימיות התורה, יינו של תורה. וואס איז די יינו של תורה וואס מען לערנט ארויס פון דעם רש י? אברהם ווייסט מען האט געדינט דעם אייבערשטן מיט אהבה, מדת החסד, ווי די נביא ישעיה זאגט אברהם אוהבי. שטעלט זיך א שאלה, אברהם מואבי, אברהם וואס איז דער באליבטער פונעם אייבערשטן, זיין שייכות מיטן אייבערשטן איז געווען אין אופן פון אהבה, זאל גיין און רעדן דברים קשים צום אייבערשטן? קודם כל, ס'איז נישט זיין נאטור, ער זאל רעדן דברים קשים, צווייטנס, נאך צום אייבערשטן? נאר וואס דען? אברהם אבינו אז מ'זאגט אז ער האט געטון ענינים פון אהבה, מיינט מען נישט צו זאגן אז דאס איז געווען זיין נאטור, ער איז געווען א פיינער מענטש, ער איז געווען א גוטער מענטש, און במילא זיין יחס צום אייבערשטן, זיין קשר מיט'ן אייבערשטן איז געווען אין א אופן פון אהבה. אברהם מאי האבי מיינט אז די זיין עבודת השם די וועג וויאזוי ער האט געדינט דעם אייבערשטן, די וועג וויאזוי ער האט מקיים געווען רצון הבורא, איז געווען אין אופן פון אהבה, און דערמיט ווען ס'איז געקומען צו ראטעווען א איד, ווען ס'איז געקומען צו ראטעווען נפשות, הצלת נפשות, האט ער אוועקגעלייגט אין א זייט זיין ענין פון אהבה, ער איז צוגעגאנגען צו רעדן אפילו מיטן אייבערשטן בדיבורים קשים, איז שוין נגזר געווארן די גזירה, דער אייבערשטער גייט שוין זאגן פאר, זאג פאר אברהם שוין וואס ער גייט שוין טון, וואס ער טוט שוין, אשר אני עושה, ער האט שוין געשיקט די מלאכים, איינער פון די דריי מלאכים איז געווען להפיך את סדום, מען שטייט אין א מצב אז די גזירה איז שוין נגזר געווארן און מען גייט עס שוין אט אט אויספירן. אברהם אבינו ווייסט אז מען גייט יעצט ראט וויל אז מען וויל פרובירן צו ראטעווען די מענטשן פון סדום ועמורה, מוז מען זיך אריינלייגן אין דעם אינגאנצן, ביז אפילו זיי רעדן דיבורים קשים פארן אייבערשטן, אפשר וועט ער מצליח זיין צו ראטעווען די מענטשן. וואס די הוראה דערפון פאר יעדער איינער פון די בני אברהם ווען ס'קומט צו ראטעווען א איד סיי בגשמיות און אזוי אויך ברוחניות צו מקרב זיין א איד לאבינו שבשמים ווי אזוי דארף מען צוגיין דערצו מ'טאר נישט מאכן קיין חשבונות מען טאר נישט זאגן, דאס איז יא מיין נאטור, דאס איז נישט מיין נאטור, דאס איז יא לפי כבודי, דאס איז נישט לפי כבודי, איך קען עס יא, איך קען עס נישט, מען דארף זיך אריינווארפן אין דעם מיט די גאנצע חיות, נישט אבי אויף יוצא צו זיין, אזוי ווי דא אברהם אבינו נכנס לכל עילה, ער האט זיך אריינגעלייגט אין דעם מיט די גאנצע חיות, צו ראטעווען דעם איד סיי בגשמיות און אזוי אויך ברחניות, און אז מען לייגט זיך אריין צו ראטעווען א איד מיט די גאנצע שטורעם אן קיין חשבונות מיט די גאנצע חיות, דעמאלטס האט מען טאקע די הבטחה אז מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען טאקע מצליח זיין און טאקע קענען ראטעווען דעם איד. א גוט שבת.